Nôl yn 2001 fe ddaeth fferm Moel Yci oedd yn rhan o stad y Penrhyn ar werth. Roedd yna sibrydion fod yna fwriad i werthu'r tir a'r adeiladau ar wahân, a chythruddodd hynny nifer fawr o'r gymuned leol. Ond yn hytrach na gwneud dim, Fe ddaeth criw ohonyn nhw at ei gilydd er mwyn prynu'r ffarm 300 a deugain o erwe. Yn 2003, agorwyd Canolfan Amgylcheddol Moel Lyci, ac un o'r sylfaenwyr oedd John Harold, sydd erbyn hyn yn swyddog cadwraeth y ganolfan.
Yn 2001, nath ffarmwr o, o, ffarmwr ola roi gora i ffarmio, ac uh, nath ni clywed um, sôn Bod y, y, yr ystad pen rhyn yn mynd i torri y ffarm mewn darnau. Oedd na grŵp bach o bobl efo syniad o prynu'r ffarm a ddefnyddio'r adnoddau ffarm i, i creu cyfleoedd ar gyfer bobl leol, i creu cyfleoedd i wneud cadwraeth natur ar sgeil fawr. Um, ac uh, dyma ryfflu be da ni di wneud.
Dros y blynyddoedd cynta, roedd John a nifer o'i gyfoedion yn gweithio fel gwirfoddolwyr, ond es tair blynedd bellach, mae yna drefn fwy ffurfiol yn bodoli, a mae yna 17 o weithwyr yn cael eu cyflogi yma, a bellach mae 700 o gyfranddalwyr i'r ganolfan hefyd. Dwy rôl sydd gyda fi rhan mwyaf fan hyn ydy, un ydy cael pobl i ddod yma, gwirfoddoli a gweithio fewn yr, yr, yr fferm felly, mm. cynnig bob math o waith, a denu ysgolion i mewn. Ond tamad arall o'r, o'r rôl hefyd ydy trio mynd â um, bita yn iach a prynu uh, llysioedd a, a, a ffrwythau bethau lleol a gwneud bwyd lleol. A hefyd, peidio taflud gormod o, o, o stwff i ffwrdd. Mae yna ma ma ma ddefnydd ei stwff sydd sy, sy fel arall yn, yn cael ei daflud felly. Mae, mae gen i ddwy rôl mewn ffordd. Mae yna ymdrech yma hefyd i fod yn gynaladwy a gwyrdd ac mae gan y ganolfan gyfundrefn gompost ar gyfer yr ardal sy'n medru compostio hyd at fil o linelli y flwyddyn. Dyn ni'n cael um, gwastraff i mewn gen y cynghorau wan. Mae heini'n dod â stwff. Mi geith rhywun o'r ardal ddod â, dod â llon trelar neu llon cefn fan. Mae'n dod i fewn yn wyrdd a dyn ni'n droi o dros gyfnod amser i mewn i compost a wedyn mae'r rhan mwyaf o'r compost wan yn cael ei ddefnyddio ar y ffarm. Siŵr iawn? Ia dyn mae ma' o mae o'n mae o rhaid fi ddeud mae o'n stwff neis. Ie ie. Yndi. Ac mewn ffor ma' ma' 'na elfen reit fasnachol i hyn wedyn, ydach chi'n cynhyrchu bwyd ar y pen draw yndydach? Yndan yndan t'wod ma' hwn i gyd ma' ma'n mynd i'r i'r cae ffrwytha' ma'n mynd i lawr i'r i'r ardd a wedyn ma' ma' hwn i gyd ŵan yn cynhyrchu bwyd. Ma'r bwyd yna wedyn yy yn mynd i ca'l ei werthu yy ma' gennon ni system yy yy bocsys yma lle ma' gennon ni bocs yn mynd allan i bobol ma' pobol yn yy archeb i mewn am focs unwaith bob wsnos neu unwaith bob, bob byddefnos. Mae hwn yn mynd allan. Wedyn faint o her ydi o, da chi'n gwybod, i ddelio fo gwirfoddolwyr, achos mewn ffordd mae yna lawer iawn o waith gofalu amdanyn nhw a hyfforddi nhw i ddechrau, oes? Mae yna chdi bach o waith um, cael pobl i fewn, um, trwy perswadio pobl i ddwad. Dwi'n meddwl bod er, er, mae'n ormod o feddwl o pam dyle fi wneud rhywbeth am, am ddim byd. Yeah. be dyn ni'n drio wneud fan hyn ydy trio dysgu bobl, wel, fydwch chi ddod yma. Wrth ddod yma a gweithio, ydych chi'n dysgu. Um, Gynno ni ddipyn go lew o bobl, pobl di waith yma. Um, pobl sydd wedi bod yn methu cael gwaith, wedi bod allan o waith ers dipyn amser. A un o'r pethau maen nhw yn elwa ydy wrth ddod yma, maen nhw'n nhw, maen nhw dysgu sgiliau newydd, A mwy na hynny, maen nhw'n ma, ma nhw, ma dod yn nhw i mewn yn ôl i trefn neu patrwm gweithio. A na un peth mae, ma cyflogwyr yn chwilio amdano ydy rhywun sy'n efo'r patrwm yna. Dim rhywun sy'n efo'r patrwm o ista yn tu yn, neu ista mewn pub yn gwneud dim byd. Felly maen nhw'n ma nhw, ma nhw, ma, ma nhw elwa o hynny. Um, Wel, rhywun, mae pobl hyn wedyn, yn lle bod gen nhw ddim byd yn neud, fe ro'n nhw ddod i lefel hyn a ddechrau bach oriau. Mae fynydd nhw faint maen nhw'n neud, Awr y diwrnod, dwy awr y diwrnod. Sa, sa, sa, sa gafal yn nhw, sa'n byd yn dal nhw yma. Wedyn, dyn ni'n troi ni bob dim fel la.
Mae'r ganolfan yn gartre i bob math o fywyd gwyllt ac anifeiliaid hefyd, yn geffylau a defad. Ac er mwyn cadw'r rheini dan reolaeth, mae Geraint Evans wrthi'n ddiwyd yn adfer waliau cerig y ffarm. O Geraint, os allai dorri ar draws am funud, Deda dde, be ddenodd ti i ganolfan Moel Lyci i ddechrau de? Wel, o'na erthygl yn yr Daily Post, swn i'n deud uh, i'w saith mlynedd yn ôl wan. Yeah. A ni'n meddwl, diw, sy'n myndio gael cyfle mynd i fanna, yn licio pethau amgythelol, fatha walio yma a falle. Ac um, wedyn eisiau yma, gael gaif ar rwy'n, a Gas i ymlaen o hynny, lle? Ie, ie, a wedyn gwirfoddoli ydych chi'n ydych chi'n cael eich talu fy hyn, a cyflogi i weithio yma? Na, dwi'n gwirfoddoli lot yma, ond dwi wedi dechrau wan efo Coleg Harlech a gobeithio os yw pethau'n mynd yn iawn, gael ei fynd yn ôl i weithio. A sôn am Coleg Harlech, ydych chi'n hyfforddi bobl eraill i walio byn hyn felly? Yndw, dwi'n hyfforddi efo'r um, cangar lleol uh, o'r Dry Stonewalling Association. O, gwych. A dwi'n uh, Dry Stonewalling Master Craftsman o'n oes 1986. Na chi. Ac o'n i'n gweld uh, eich ôl chi, da chi'n defnyddio llinin yn fan hyn, ond fel arfer fyddwch chi'n walio efo'ch llygad o'n i'n dall. Yndw, uh, neu bylcha llygad fel arfer. Do! Ie.
Yeah. O'na dipyn o gamp.
Yy, yndi, wel na, os da chi hen arfer, yy, mae'n iawn chi. Ie, ie. Ond yy, pen da chi'n neud rhywbeth fel hyn, fatha tro, da chi angen gael profiles fyny ar-lein, i ddeud y gwir, de. Siwr iawn. A wedyn, be arall da chi'n neud o ran gwaith? Mae ma pethau wedi datblygu a symud ymlaen i chi ebyn hyn. Yndi, dwi'n uh, ffensio yma, um, ac hefyd dwi'n plygu grychyn. Ie. A hynny'n uh, hen draddodiad yn y teulu. Rwan, da ni gael y cyfle dod ar moch ma. Um, Mae hynny wrach gobeithio yn mynd datblygu eto. Ie, ie. A fedra ni gael... Um, mae yna cytiau moch yn Moelyci. A fedra ni roi y hwch na a wedyn magu moch a wedyn gwerthu yr uh, cynnyrch trwy'r siop. Yn ogystal ag anifeiliad, mae yna ardd fasnachol yma ar gyfer bobl sy'n eisiau tyfu ffrwythau a llysiau. Ac wedyn yn ystod misoedd yr ha, mae yna siop fach yma iddyn nhw allu gwerthu cynnyrch. Hefyd, mae yna randiroedd fel hwn fan hyn Fel bod y bobl leol yn gallu dod a tyfu i bwyd i hunan. Be allwch chi gael sy'n well? John, da chi wedi bod yma ers y dechrau a mae pethau ar sylfaen gadarn wan. Lle da ni'n mynd o fan hyn ydy'r cwestiwn nesaf, lle de? Cam, cam nesaf mewn ffordd uh, ydy uh, prynu da byw ein hunan. Ar hyn o bryd, da ni'n ddefnyddio stoc pobl eraill. Swn i'n licio weld cyn diwedd y flwyddyn yma um, defaid ein hunan ar y tir.
Felly dyna